Ad a rawng a tial dan te khu khu lang fiah tawk viau turah ka ngai an lu pian te lawk a. Ka hnaih ngam vak bik bik a lo maw tih vel hi a ni ta ni.
Chu hlawhawm kan tih kha a ni a.
Amah hrim hrim hi han en tau la hei a za tial dan khu khu bikinah. Saphai nena Saphai nen kan han dah dun anga an in an loh na kha hrethiam leh zual ang tur hlauhawm an ni a. Hriat tha khatin ka hria ka kan ti harh ang e aw. Tlengtir tlengtir. Han tlengtir vel chin teh an ni ho pawh hi an ruang thut thut zel a. Ri vut vut chi kha an nia kal vut vut chi. an chuk te hi rang em em mai kha an chuan in an toy bum kut mai ang an pian te hian en ula hei
thil interesting deuh pakhat awm ta chu toy put mai a hma an hmuh na ho zawng zawng kha en tin an elevation kha meter sang khat leh na thum chung lam panga deuh vek kha ani ta a amah erawh chu ni kum hmasa pawh khan campus chhung ah te hian kan man ve leh nawlh bawk a. Chu vang chuanin hmun sang an awm thin avangin rul muk tih bakah hianin zorul te khan an ti thin ta a, sawnglai hmuifang velah phei kha chuan zorul tihna an hre lak tlangpui ta a, amaherawh chu hmun sang em em lo ah pawh khan lo awm ve leh ta tlat a ni. India chu chu a hma kan sawi tawh ang khanin Hetiang rul chauh lo ah pawh hian in koh dan in ang lo hming in ang lo kha awm nual mai a rul muk thenkhat hmun thenkhat a rul muk kan tih kha chu rul mit del kan tih ho kha a ni ta ih blind snake aw blind snake ho kha hetiang kha hei kan hming koh dan khan in ang lo a ih. Heti ang rule hi aw hmun thenkhatah khanin rule mitdel kha an lo ti ve bawk ta tikhan thil kha kan inkoh thleng nuai mai a. Chu chu hmana rule mitdelin ih naupanga chukthlum an tih te khangte pawh kha kha an rawn an rawn zawh thin kha. Khang kha heti ang heti ang rule hian a chuk zawk a ni. Ih a thlalakte kan han dil a kan han en khan rule mitdel ni lovin. rul muk zawk hian a lo chuk hlum a ni tih kha ih kan sawi fiah na ni nghal ta se la a thlalak an dil a kan en a rul mit del ni lo in rul muk hian a lo chuk a ni chu chu a fiah viau in ka hria kha lai chung chang in hnial na awm thin a pawh kha rul muk hi vaiper ho zing ah ro ro chuan-- A tui a tui chi tlem te zinga mi an nia. Bualpui NG ah khan a lo tui a tui kha a lo a bu ang deuh hian a lo chep a, a lo veng ve a. Khang te pawh kan va kal vang vang tawh a, remchang ah khang te pawh kha tah pawh hian a zeh tel mai mai thei a, mahse kan zep tel mai thei a, a nih loh chuan video hran te pawn kan rawn dang ang maw. Englo pawh kha.
Khami bualpui NG kan kal chung chang pawh kha sawi lan law law kha a tha hrim hrim a. Nia, a pui miah lo.
Khami kha. Nia.
Kha kha
Sanghi leh Sawm pasarih a ni a kha. Sanghi Sawm pasarih a ni a kum piah lam. Khatia ru ngan ni lo, bu lo nei ve ti mai lo a, tui lo awpa lo veng kha kan hmuh hawi khatna a nih avang khanin kan va kal ta vang vang a, Mike leh. Pa Roma leh Samuela leh keimah
pasal khatah khanin an bu chhep dan kha mak khawp mai a, rul muk bik hi sawta kan va hmuh pawh kha an in khuh vek a ni. Chu chu an lo an lo hai hawng tawh ta a, i khami a bu chhep ah khanin a pui kha a pa in a khuh vek ni tur ah kha ang lai a kha kha an sawi dan khan a chhan chu a bu chungah khan a pa khan bu thin ta a ni. Pahnih an awm khan ti tlat a ni.
Pahnih an awm an ti ta a. Pakhat khan lo that tawh a.
Aw.
Chutiang vel chu ni a, an bu chep dana hi. Eng erawh kha chu video hran a tih a tha mai thei. Chiang deuh hlekin sawi la maw?
Mahse, hi pawh hi claim in a aw a rei deuh mahse pawh hi hlim em? A ni chuan kan sawi leh si dawn a nih chu. Hle! Chung te chu nia, an bu chheh dan hi rul ngan teh anga la belh chianna kha a awm lo ta. Amaherawhchu kan va hmuh chin leh kan va hriat chinah chuanin kha kha kan sawi thei a ni mai a. Amaherawh chu zirchian zel leh ah nge in lo hmu palh a nih pawh a inhrilh vang vang chi a ni. Chutiang khawpa thil hlu chu a ni a, an bu chheh dan leh an bu awp dan te. Chuvang chuan in lo hmu palh a nih pawh an lo khawih chhe lovin min lo hrilh vang vang ula. Chu chu khawvel hmun dangah pawh ih bualpui enziak an va kal vang vang a, kan document tlu a tha kha. A la awm bik lo a ni. Chuti ang khawp chuanin ih kan van nei a ni. Chuan aw nikum khanin Vaivakawn zau hnuaiah khian bu lo nei kha a awm leh ta. Ko pang mai khanin an lo hlau deuh hlek a. Ram hrilh a kal han kal khanin an lo thai thla a, a tui pawh han lo ti chhe nual a. a awm ang ang kha chu ka han khawm thlai tah pawh khan kan ti keu leh a chu chu kan vawi hnihna ang a nih tak chu buaipui n g nen khan maw kumin ah hian in kan hmu tam lo khawp mai a rawh hei hi.

remchang deuh in saphai kan la kawl a danglam na te kan en ang a chuan chuta kan sawi belh duh lawk a chu pit pit vaipat chungchang kha an ta a video hi chuan a lang tha dawn lo a a pit ta tak khu thlalak ah kan lo thai bial ang a a hnar a hnar khu chu a thawk na chauh a ni ta e rul thil hriat na hrang hrang kha khuavang rul video te rawh kan sawi tawh kha aw kha kha leh kha kha i lo en leh ta ula kha mi pathum bak ah khan in Vaiparh leh Saphai hi chuan in pakhat an neih bel leh ta ni, an sialh bik khawp mai a. An hnar khu chu thawkna ang deuh chauh kha a ni ta, a kua a teh em em a an hnar hi chu, chuan a mit leh a hnar inkarah khuanin kua pakhat awm leh ta, ka zuk ti hnai thei lo, aw a lang a lang pha chuang lo maw, chumi inkar kua chu thil lum hriat nan a hmang ta a ni hei, kan hriat thiam dan tur chuan infrared camera kan hriang a hei ih. Zana ram hnuaia thla la thin te pawhin hei a sen deuh anga va lang thina kha an ei. An thil an thlalaka ten atanga thil lum taksa lum rawn chhuak a va lak fuh ang kha thermal camera ang deuh khan Predator kha sawi mai rawh Predator ang khan i mai. Meter khat bial chhunga mi vel kha chu i A hre vek thei a ni, thim a ni a maw? A thim thim vek hmu thei lo pawh ni se la, kha kha ah pit chu ni ta. Chuan hnar kuah ah khawmi a hnar kuah leh a mit inkar a pit ang deuh khu rul dangah paw'n nei nei ve an awm tho ta, mahse saphai leh pit vaiper chauh hi ih pit organ anga function kha chu ni ta a ni, kha kha kan hriat tul a. Pit vaiper tih ah khanin rultuha te kha a tel bawk ta, chuan rultuha ang tho hian an ni pawh hi. an hmu a sei a inthlep lek chi ang kha a ni ta mi an chuk dawn in an rawn ti char ta rungan leh heng chawngkawr kan tih ang chi te ho chu fix feng che thei lo tawp ang kha a nia amah erawh chu heng ho hi chu umm rultu ha te nen khain an hmu awm dan bik la an tur chungchang hi--

palh hlauh mai a amal erawh chu van van neih thlak takin a dam chhuak leh. Cheng chu ka rawn sawi chhan a chu kan sawi fo tawh ang khan chin chang hre lo tan chuan pawng pawh lo man leh lo chhaih vek la kha ti lo hram hram ila kan him tlan zawk nan. Nen chin a ka sawi kha kan sawi zawm lawk ang a a chuk mawh mihring a chuk tlem avang hian rul tur chungchang zir hi a hau tak bakah sum sen ngai hi a tam em em a, chuvangin mihring tana a hlauhawm ang chi nih loh khan chuanin zir hmasak pawlah khan an ṭang lo ta a ni. Mihring chuk tam rule a kha zir tur a tam bawk sia, chuvangin hengte pawh hi zirna mumal em em kha a lo awm lo a, rultu hate nen a inang khat viau mai thei a ni a, tur chak zawng a chu a chak deuh hlek zawk mai thei bawk a heng hi. a la chiang lo a nih chu
zirtirna a awm lo tih kha Mizoram chauh ni lo in khawvel khawvel pawm ah a awm a chuan ni chin a khan sawi zuai ih a buh bu chhep a veng tih te pawh kha khawvel huap ang pawh paper an publish ah hian a veng a bu chhe a tui a chu chu bu chhep in a veng ve thin nia hriat a ni tih khan khawvel huap ang pawn an la publish ngam chauh a ni maw keini chu a tak ah kan hmu tawh ka publish tawh bawk paper kha.

Tlâwah video hmasa pawh kan sawi tawh hak a, a awmna kha meter sâng khat leh tlêm dang vel a ni ta. Rulngan te leh chawngkawr tiangtei chu an tleng chak a, an bial hi zau em em a, i phai ram angah te an zirchian phei chuanin KM sawmhnih panga bial chhu bial chhung ang dawnte kha an khawsakna hmun tlangpui te kha a ni ta a ni. Mahse, ngo ve hi chun tleng chak lo a, Chuvangin an awmna hmun ngaiah hian rei tak tak an awm thei a, hmuh tawh na hmunah te pawh khanin ni hnih ni thum hnuah te pawh khan va hmuh leh na chance kha a awm tih ka sawi tum nan chu hrimkhur nan maw nghah thel te leh hetiang thing luang hnuaiah te hian an awm duh khawp mai a, an mahni khu khat mi colour nen khanin a in mil bawk sia hmuh mai va rah mai kha. a awlsam em em a heng ho hi chu kan fimkhur leh zual nan ramhnuai kan kal chuan fimkhur nan a han sawi a ni. Chin rawn sawi takah chuanin khami an Lalram ang chi te mai ang an area cover kha a zau ang reng phian a, Rungan te pawh kha hmanah khanin tih ve theih dan te awm lo man le tih rawtna kha a rawn awm a, amaherawhchu Mizoram chu buai thlakna chu tlang ram kan nia umm.

Ih keini ang ramah chuanin ruama an lut a, signal kha bo daih mai ang khatiang kha ih a bawi thlak lutuk a. Range kha nei ve vek bawk si a, an khami a call a khanin. Tih hleih theih loh a ni khatiang chi kha. Heng te pawh vantawng khawhthla te sawn min liam san thla daih ta ang che. Chhui zui ngaina awm lo maw? Umm chhui zui ngaina awm lo reng reng. Tichuanin a mal thlur bikah chuanin kha ka duh tawk dawn ta ila. Mic a zai phut dawn.
Chuan. Kan sawi ril ri vak dawn lo kan tih kha a hlauh amah in chhinchhih a, a hlauh awm a ni tiin hriat kha tawk rih riau a ni. Saphai nen an danglamna kha saphai naute emaw tia lo man ngawt a kha thil him lo leh hlauhawm tak a nih avangin umm. Technical deuh emaw ka tiang kha chu kan sawi rih lo vang a, mai ka sawi ang khan amah a pian hmang zawng zawng te leh chhinchhiah theihna tur pawimawh lai kha tun tum video ah chuan kan rawn sawi ringawt phawt rih dawn a ni. Chuanin Lucy kha lo phawt rawh le. Heta hian Lucy kan Lucy kha kan phawt ang.
Lucy unboxing.
Unboxing Lucy. A pa a nih chuan Lucifer a. Rawh le Bete. Vanrowi leh Lucy. Rawh le.
Chep loh ah chuan thosi hi la tam tho. Saphai a ni hei hi aw. Burmese python aw saphaithon
aw saphai
in thla hrung deuh ni a ni a in thla hrung deuh ni ang a inkai chhuak ang a.
Dak zum ve khawp a. Hre lo chuk palang tih a awm rul bawk khan. Nia dah ngaih lutuk chi chu ni lo a. A mei lamah hian kan dah dawn. Tih an danglamna kha han tih lan kan duh si a. Ka en uluk lutuk a rul muk zawk hemi lo ban hluk ang tih chu ka hlau khawp mai a ni. Han en ta ula an ze tial dan hi ti hianin enge a danglamna hi a fiah viau in ka hria ti hian a. Rawh aw chuan maw a lu hi rawn focus leh lawk la. Aw e tam tawk mai a. An lu hrim hrim a kha. Aw hei hi saphai lu a ni a tuna in hmuh mek hi chuan rul muk lu kan en leh ang hei hi rul muk lu ni chuanin an ze tial dan a khu a pawimawh ta hriat awlsam na ber a nia hei in hmuh ang khianin saphai ah chuan a eng te khatiang ang var te kha awm deuh nuk ta a khu. Amaherawh chu rul mukah chuan khu a dum leh eng rawng nge khu khu sen uk duk ka uk sen duk uk duk tiang lampang chu a va ho thin em khatiang vel kha lo ni ta a inang lo em em mai a ni khawngaih takin lo hai tawh su in inchuk tir pawlh ang tih hi kan hlau si a lo hai tawh lo hram ro tih kha kan inchah mawlh mawlh a ni aw ka duai in camera i keng hnai. a rawn bak thut chuan nia ai hei hetah a hmawr a hmawr te a ka vuan ka sik ngar ngar a ri ka kut a kham thuh leh te pawh chi hlan chu va lo ban kham vek umm ban kham duh duh phei hei hi saphai zawk a ni a burmese python kan tih kha hei hi a ni a chuanin hei camera te a rawn lek vel hnawh chuanin a lu awm dan pawh kha kan tih lan tawh hi maw hei saphai hi han en vang vang ta ula. Tisawn rul muk nen sawn han en kawp leh ta ula, a inang lo a ni. Aw, hai tawh lo hram rawh u, a nunna atan a pawi thei a ni. Hei hi rul muk. Inkawina a eng lo ang deuh hian a awm a, ni rul muk hi chu draft board an timi, ka thiam loh lutuk mai ni hming pawh hi ka hre vak lo.

Rul muk hi an kawlh ve zek a. A lo chuk vaih chuan.
Aw, a lo chuk vaih chuan Sakai hi a thi ang tih kan hlau bawk si a. Chuvang chuanin kan dah hnai lutuk ngam lo a ni. Hei ngei hi ni rul muk ka ko tlang tih maw? Rul muk aw chuan hei Sakai fiah viau in ka hria a. Enge a sawi belh tur dangin nei ang ka thian tawk a.
Yes. Mike leh hian a tur a la e tih kha ka sa dawn a tiin ka hria. Rul muk leh Vaiparho chu. an in an dalu deuh mai chu an thinrim a an hian hei S ang deuh hian an in kual ta chuan hei i hi an rawn chuk chhuak thei pawh si kha a ni ta ni chuan hei teh ta ula a S kual dan a hi helai vel thleng hi a ni ta ni chuan hemi let deuh thaw thleng khan a rawn chuk phata inkal hnaih hunah pawh in fimkhur theih nan maw. Hemi hemi chen anih chuan hemi chen vel hi vawi khatna aniang a, a duh chuanin helai vel thleng kha aw a rawn strike a rawn chuk zawp zawp thei tihna ani chu a fimkhur a ngai. Khalai bik kha maw eng lo sawi sawi sawi fiah kha a ngai khawp mai a rul muk bikah hianin ih tuna mai kal a sawi kha a pawimawh lutuk entir nain. Chawngkawr te chuan in tlem hian chuk ta an in retreat zel ta a ni. Kha kha an hlawhawm loh na pawh a ni ta, an hlawhawm rual rual in i entir nan in chawngkawr te pawh kan han chhaih a, Michael a pawn a sawi tawh kha a mei ah pawh a mei ah te han khawih a, a rawn tin a rawn hawi phawt ta a ni, a mei khawih tu kha a rawn en phawt a, a rawn chuk nghal buan buan lo. Mahse heng ho hi chu an hlawhawm na chu. An an thinrim tawh engemaw khatiang ang enge a kaw tawp atang dinhmuna an lo ding ding tawh ang a, a nih ngaih tawh chuan mihring kha an rawn bei ta, an rawn chuk zawt zawt. Vaithum vaili kha an rawn chuk zawn thei tawh a, chu chu kan hriata pawimawh an hlawm ve leh na a ni ta, amaherawh chu mi chu an chuk mai mai lo a, mahse khatiang ang dinhmuna an ding tawh a, an invenna tur an sahimna tur atana an che tawh anih chuan Khalai kha an hlauhawmna a ni ve leh thung ta a ni. Chuanin an striking range-a ti mai la, an va chuk phak chinah kha an tha chiang em em ta a. Hei pawh hi tikhuanin inthlep kual ta a ni. Amer chu a thina rimah chuan a taksa hi rawn mar awt ang a, hei thlawk deuh pawp ang deuh thaw khanin rawn ti ngil. Kawp tanga rawn ti leh fua dawn ta. A awm chuk sela, entir nanin chawng chawng kawr te chuanin chulai chuanin an an an lo ka sawi leh duh chu chawng kawr te chuanin hetian an awrh an lo ti phek ta tian an chuk mai ta ni. Kha zawng kha kha zawng kha an tih a zawk nan hmu rawh a ti hian hei chawng kawr kha ni ta ni chuan a taksa kha helai hian a dah ta a inkual emaw a dah ta chuan helai inkara kha ti hian a rawn ti tum bik ta ni chuan hemi na A va phak chin bak kha a chuk tawh lo awm zia chuan eng a taksa sawi tahin a awm daih ta a, mahse heng ho hi chu nileh an ta tat lo va, a rawn tawlh a rawn tawlh tel dawr dawr ta chu chu hlauhawm nan ata rul nganah pawh an hlauhawm na kha kha kha lai tak kha a ni rul nganah phei chuan an rawn in sawn hlawk hlawk thei a chuvang chuan an chuk hi a hlauhawm bik kan tia rul ngan phei chu an chuk hi a kurei te em em an tum hi an chuk thelh meuh lo a chawngkawr te chu an chuk thelh nasa a ni kha laia kha Eng nge a rul kha ze hrang hrang an chuk dan te khatiang ang te kha ze hrang khan nei vek a chuvang chuan in heng te pawh an hlawm na kha ni ta ni i an lo an chuk i rin aiin an chuk thui ang a ni chin a kan han teh mai pawh khan helai vel helai vel thleng hi chu a chuk pha zan a ni maw hemi bial va bial lo ve fan rin thiam lo va
ti vel kha chu hnung zawng te pawh hian an rawn

Rulmuk leh saphai bikah chuan kha kha kan video siam theih ni sela kan sawi fiah thaw khat turah kan ngai a, kan tawng pawh a fiah turah ka ngai. Mahse thli tam deuh hleka thli engemaw lo awm pahnih chuan milo ngaidam ula i kha kha rulmuk leh saphai thliar thanna ah chuanin kan duh tawk leh phawt ang a.
Bai bai tur a nei em? E aw. Aw.
Aw. Hi ka WhatsApp group te kha kan siam a, Group two chauh kan by by dawn chuan chu group two bik chauh khan an sawi a chuan i chutah pawh a sawi chhuak tu kha Maw Mawi ka lam dik ang chu maw Maw Mawi aw Mawi tih chu ni ngei mai aw Maw Mawi Maw Mawi nge kha khan rawn sawi chhuak a chuan group two ho bik kha kan by by group two.